wala in kafartum inna cadaabii la shadiid qananiin isin irratti oole irratti galatanaaf galcha la aziidannakum isiniifin beekumsaan sii kennee galatanaaf galche ja rabbal izzati wal jalaal beekumsaan sii kennee yaa gabricha kiyya galatanaaf galche ja rabbi subhaanahu wa ta'aala ilmaan sii kennee gabricha galatanaaf galche yaa gabricha kiyya

garaagarummaan qabu jechuudha. Namni soommanaan oolee soommanaan ooluun obsa fe'isaami. Obsa sanirra ni sawaabeeffamta. Akkasuma san namni nyaata tokko nyaatee nyaata sanirra galata rabbiif galche garaagarummaan qabu sawaaba keessatti. Alaa haadha misaal fakkeenyaaf dhugaatii takka dhuyita. Nyaata tokko nyaatta.

Millatul Islaam yunqisimu ilaa qismaan bakka lama qoodama. Shari'ummaan Islaamaa kunuu kutaan tokko shukriidha. Kutaan tokko sabriidha. Lamaan kanaan bakka ga'e jedhan. Ati yoo ibsan qabaatin amantii Islaamaatiin deemuu hin dandeessu. Musiibaa si bu'uu danda'an sabbartu. Ibaadaa irratti yeroo hamtuu ibaa- isaan ibaadaa si dhuftii godhuu hin dandeessu. duba maasiyaa si dhufaa irraa obsuu hin dandeessu obsi kana jechuudha galata rabbiif qabeenya harkatta humna harkatta ilma harkatta beekumsa harkatta kana hundarra iyyuu galata rabbiif hin galchine

Shaa'ireen Islaamaa ibaadaa godhuun galata Rabbiif galchuu bar jara keenya. Gaafa ijoolleetis ijoollumaa wajji taphattayye. Haadha abbaan sin qaceelchine bakka silaa Rabbiif dhufanii galata itti galchanitti. Gaafa dardarte ibaadaa Rabbii irraa dagattayye. Gaafa dullomte ibaadaa Rabbii irraa dadhabdayye. Yoom dalagattayye dalagaa ganda galataa. Hin jiru jechuudha. eega kutee of yaadata duba obbaleeyyan kiyya wabishukri taduumu ni'am qananii rabbiitiin galata rabbiitiin shukriidhaani qananiin namaaf turti ammaas gabrichi qananii isarratti oole irratti galata rabbiif galchuu qaba jireenya kana keessatti Kaan asiin akaal godoloodha. Kaan asiin harki isaa guutu, miilli isaa guutu, humni isaa guutu. Addunyaa yoomiyyuu wal hin qixxaawu. Yoomiyyuu addunyaan wal hin qixxaawu. Akkamitti addunyaa wal hin qixxooyne beektu? Hoggu tokkoof ija kannu waan manzaraan bitatu hin qabu. Hoggoo tokko ka ija qabu Waan manza ka ija qabu waan manzaraan bitatu hin qabu. Ka waan manzaraan bitatu kiishaa qabu ija hin qabu. Gartee? Ka kophee qabu waan kopheen bitatan qabu miila hin qabu. Ka immoo miila qabu waan kophee bareedduun bitatu hin qabu. Haadhi misaalu duniyaa. Akkana wal dhabde addunyaan muktalif.

Yaa ilma namaa! Ati harka lama qabda. Kan ittiin dalagattu, kan ittiin nyaattu, kan ittiin Rabbi gabbartu. Kan harka lama hin qabne meeqaa jira jedhe. Yaa ilma namaa! Ati miila maqa lama qabda. Kan kara khayriitiin hordoftu, kan gara khayriitiin deemtu. Obboleessi kee meeqaa jira jedhe kan miila hin qabne kan kiraanchiidhaan deemu. Ati ni dhaabbatta humna qabda. Ka humna hin qabne meeqaa jira je humna akka teetii tana arkachuuf ka gaab. Humna akka teetii tana arkachuudhaaf ka gaab. Humna arra arkattee fuulduree rabbiitiin hin dhaabbanne tana jechuudha. Warra humna isaatiin fuulduree isaa dhaabbatuun haa taasisu. Inda ka'inaanii wa udnaanii. Ati gurra ittiin waa dhaggeeffattu qabda je. Wanta miti haa addunyaa tana quban qabne haa addunyaa tana waan isa itti jirtu hin dhageenye. Ija lama qabda jedhate har'a. Meeqaantamii ka ija hin qabne kan addunyaan tun irraa dukkanaa osoo rabbi guyyuma tokko naa banee ardii tana agaree kan jiru obboleeyyan akhiraa. Ija tanaa miita keessaa mee rabbi nu haa banu. Ormaa keessa jirtu. dalagadhu galata rabbii galfadhu gaafa gartee dullomtee gaafa gartee humna dhabdee itti a'attaan baana isii san itti a'attaan baana qabxii guyyaa gaarii galmeessite waan ta'eef yoonii fi galata rabbiif hin galchine Wala in kafartum jee rabbi reefu. Wala in kafartum inna azaabii la shadiid. Yoo qananiin isin kanne irratti galatanaaf galchu baattanii kafartan isuma sanuu maali isinirraa hin fudhadha jee. Mee qissaa tokko haa waliin laallu. Nam lamaat turre

uffatuma qaama uffatan kanuti amma amma jijjiirrannu kana kana waan ibaadaan godhu dhabe gurbaan san kana duba waan ajaa'iba sitti ta'u nabi Muusa dhufee yaa nabi illallah Muusa jeen rabbi naa kadhadhu miskiinummaan na darartee ibaadaa godhuun dadhabee rabbi naa kadhadhu jeen ni kute kaan tutti dhufe kan qabeenyirra kute qabeenyaa irra kute kana maal jeen kunis yaa nabiyyallaa muusaa qabeenyi kiyya narra dabree na dararee ibaadaa na dhoorke kanarraa irra tu rabbi naa kadhadhu jeen kunis hum isnaan duba gurbaa kana maal akka dalagu hunda isaanii iddoo manooriyaa isaanii dhaqee ilaale Eenyu Nabiyyallaa Muusaan? Fakkeenyaaf gurbaa abbaa qabeenyaa kana dhaqe. Maal dalagaati gurbaan kun akkana qabeenyi isaa? Maaltu qabeenya isaa kanatti rifeessee laale duba? Hogguu gurbaa kana laalu maaltu uumamee seetan? Naanni gajanii jira karaa gammoojjii kana. Waan beeyladaa bishaan itti obaasan. Akkana garbarraatti too akkam jechaa?

Hin dandeessu gaa nama rabbi faagaa baase. Hin dandeessu nama rabbi hin fedhiniin. As fiigee achi fiigi. La in kafartum wala in kafartum inna azaabii la shadiid. Duraan goota gaaraa galaa. Gootuma sanuu gubbaa irraa kaase rabbi subhaanahu wa ta'ala.

Seenaa kana fakkaatu tokko seenaa kana fakkaatu tokko kan raawiin garagaraa shakkee sheekan lamaan seenaan san dubbatama. Tokkoon gabaabsuus ni bakka. Ibraahim ibnu Adham jechuu dhageessanimi. Gaaf garii isaaniis ni dubbatama. Imaamu Ahmad Hanbalii alayhi rahmatullah gaaf garii seenaan kun isaaniis ni dubbatama. Isaanirraa imaamu Ibraahimiin fudhadha.

namni tokko yaa rabbi jee kadhate imaamu ahmaduma yaa rabbi na garsiisa ka imaamu ahmad hanbalii kana yaa rabbi na garsiisi jee ganamaa galgala waan biraa dhiisee zikruma irra gattaa'e isa na garsiisii guyyaa tokko maaltu ta'ee seetan Aalimtichi guddaan kun biyya isaatirraa deemeeti biyya isan dheyne biyya isan beeyne dhaqee akka tasaa roobni itti roobe. Qaama isaa hunda roobni turaab godhee masgiida seene. Afaan ishaayii sagadanii biitti galayaatu kana isa qofaan masgiida keessaa feesaa fi zabanyaa masgiidaa. Sunnaa sagadee gunni gadi hin ciisa jiru. Kai kai kai kai. Bakki tun bakka rafanii miti bakka ibaadaatti godhanii jenna. Sarraatanyaa masgidaa kanaa jaan jechuudha. Kaadima masgidaa kana. Hogguu kana jaamuun yaaboo manninnis mana rabbiiti. Anilleen gabricha rabbiiti waa uumaa waliin goonu na dhiisi jee kadhate. Dide baase haya jeetuma gaggara galee kuta jechuudha. Halkan akka tasaa Manni, manni yeroo baay'ee arba'a wa ishiriin saa dalagu mana maaliiti? Mana daabbooti fajjazaakumullah. Akka tasaa mana daabboo dhaqee obboleeyyan kiyya na bulchaa jee jechuudha. Imaamtichi hangafni kun. Hogguunii fi kana jedhu seeni jaaniini gurbaan kun subhaanallah jee daabbootti ichi naqa. Alhamdulillah jee irraas naqa. Subhaanallah jeetti ichi naqa. Alhamdulillaahin irraas naqaan baana. Amma im- imaamni hirraanfate cinqii isaa maal malee gurbuma kana ajaa'ibuu malee hirraanfate. Qat je'een laalee jechuudha. Qat je'een laalee dhaggeeffatee waa gaafate. Yaa obboleessa kiyya jeen. Mee ati rabbi maal qofa siin ta'in naa himi jeen duba. nama kanatti galata isaa deddeebisu kana rabbiin waan hin taaneef hin qabu mee maal qofa siin ta'in hin haimi jeen duba yaa obboleessa kiyya jeen rabbiin ani waan naan tahin takkallee hin qabu jeen garuu waan takka qofa ilaa amma na dide jeen Wanni takkittiin san maali jennaan sheekha guddaa caalama irraa dubbatamu tokko imaamu Ahmad Hanbalii kajaan yaa rabbi na garsiisi jeetumaan kadhachaa jira ilaa har'a na garsiisuu dide jeen. Eenyu namni inni kana juun? Imaamu Ahmad Hanbalii hin qeebalamne duba. Ikhwaanii fillaa obboleeyyan kiyya wanni asirraa nama ajaa'ibu dalagaa zikriin dalee duraan